De Magasinn gëtt Iech presentéiert vu Wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Um Weltfraendag erzielen dräi Dammen aus hire Beruffer, an deenen éischter Männer wéi Frae schaffen. Ech kéint mer net virstellen, manner wéi meng männlech Aarbechtskolleege verdéngen, wou ech déi selwecht Aarbecht jo och maachen. Fräizäitspaass oder Leeschtungssport? Den Killen ass ee Sport, dat ustrengend. An de Wanter, dee war haut kuerz zréckkomm op Lëtzebuerg. An do hat dee fir eng jett Chaos am Verkéier gesuergt an och Accidenter. Nawell weise mir Iech herno dee schéine wäissen Tapis. Dat um Mëttwoch, 8 Mäerz an domat schéine gudden Owend am Magasinn. Zanter 1921 steet den aachte Mäerz am Zeeche vum internationale Fraendag. Ma schonn Jore virdrun sinn d'Fraen op d'Strooss gaang an hu fir hir Rechter demonstréiert. Fir d'Walrecht, d'Recht fir schaffen ze goen an hir eege Suen ze verdéngen an d'Recht op d'Gläichstellung tëscht Mann a Fra. D'Aarbechtswelt ass ee vun de Beräicher, wou d'Gläichstellung nach ëmmer en Thema ass. Mir hunn dräi Frae getraff, déi a Beruffer schaffen, wou ee méi Männer gesäit wéi Fraen. E Reportage vum Isabelle Henschen.
Karosserie, Arméi a Prisong, Aarbechtsplaze vun dräi Fraen, déi eis vun hirem Beruff zielen. Wéi hu si hire Beruffsstart erlieft a wéi ass hiren Aarbechtsalldag? Mir sinn am 21. Joerhonnert. Ech mengen, dat een haut net méi a Fro stellt, ob d'Fraen an der Aarbechtswelt hir Plaz hunn oder net. A wa se an der Gesellschaft, an der Aarbechtswelt hir Plaz hunn, hu se natierlech hir Plaz och hei net. Frae sinn a verschiddene Beruffer nach staark an der Ënnerzuel. Gi si dofir aneschtes behandelt? Also et war am Ufank ganz schwiereg muss ech soen, well Männer, hei net gewinnt war mat eis Dammen ze schaffen, wëll d'Weier an sech ëmmer eng reng Männerdomaine. Kënnen d'Fraen dee Beruff maachen dee si wëllen oder ginn et nach traditionell Männerberuffer? Fraen déi kënnen grad esou gutt Männeraarbecht maachen a Männer kënnen grad esou gutt Fraenaarbecht maachen. Dat soll elo net esou gesot ginn, mä dat ass Männeraarbecht, du soss dat als Fra net maachen. Dat war fréier. Dräi Fraen zielen eis vun hirem Beruffsalldag a Beräicher, wou d'Männer an Iwwerzuel sinn. Hire Beruffsalldag an der Arméi ass zum Bürosalldag ginn. Haut schafft d'Lieutenant-Colonel Tanja Weinzepfel vill um Computer. Jo, Weinzepfel um Telefon. Si ass stellvertriedend Cheffin vum Departement Logistik an Infrastruktur. Huet vill Reuniounen, do wou Saache renovéiert oder gebaut ginn. An da kënnt Der mer jo och nach eng Kéier erklären, wou d'Mezzanine genee wou et vergréissert gëtt, wou mer an deem Projet dru sinn. 2002 ass si vereedegt ginn. Un hir Ufankszäit erënnert si sech nach gutt.
Ech war déi éischt Offizéierfra, déi eeben bei d'Arméi komm ass. Mir haten do schonn deemools eng Fra bei den, am Corps vun den Ënneroffizéier, mee bei den Offizéier war dunn, war nach keng Fra. Dat heescht, jo, ech hunn, ech hunn, ech hat awer eng gewëssen, gewëssen Ängschten, e gewëssenen Drock, deen ech mer och selwer gemeet hunn, well een, Wa een dann net weess, passen ech do an déi Männerwelt?
Eng Welt, déi elo zënter méi wéi 20 Joer Alldag ass. Vun den 869 Membere vum Militär sinn der 70 Fraen. Dat sinn 8 Prozent. Mir sinn am Stock vun der Lëtzebuerger Arméi. Hei si gréisser Bauaarbechte geplangt, fir deen ze vergréisseren. Komme jo da Pottoe bäi. Huet dat dono en Impakt op de Stockage? Nee, mir hu gekuckt, datt déi Pottoen do relativ do kommen, wou och elo Plaz ass. Kann elo sinn, dass ee muss verschidde Saachen vläicht fënnf, zéng Zentimeter réckelen, mee et hätt kee groussen Impakt op dës Oprechnung. Ma wéi hunn d'Männer an der Arméi dann op eng Fra op esou engem héije Poste reagéiert? Dat war meng gréissten Angscht am Ufank. Wéi ginn, wéi ginn ech akzeptéiert? Halen, limitéieren d'Leit sech just op de Fait, datt ech eng Fra sinn a stellen dat a Fro? Oder, oder ginn ech och akzeptéiert, sou wéi meng männlech Homologen, Kollegen? An dat, wéi, ech hunn dat ni ze spiere kritt. Ech war ëmmer als Chef akzeptéiert.
Mir wiesselen op Giwenech an den oppene Strofvollzuch. Hei schafft d'Jasmine Wagner zënter 2010 als Gardienne. Uniforme ginn et hei keng. Moien!
Moien! An ass iergendeppes Extras? Ma jo, de Moment ass alles an der Rei.
Eng Léier huet si an engem komplett aneren Domaine gemaach, éier si ugefaangen huet, am Prisong ze schaffen.
Ech war Coiffeuse an dat ass jo éischter esou weibleche Beruff an Da sinn ech sécher an enger Männerwelt. Fäerte giff si net, soss wär et de falsche Beruff, seet si selwer. Hir Ufäng op dësem Posten zu Giwenech waren net esou einfach. Virdrun hunn nämlech guer keng Fraen um Site geschafft. Eeler Beamten haten dunn e Problem domat an hunn et de Fraen ze spiere ginn. Si hunn net vill mat engem geschwat, einfach e bësse sou wéi Loft och da behandelt an einfach sou, dat een wierklech Gemierkt huet, hei, ech sinn net wëllkommen, dat ass éischter dat. Bis déi eeler Generatioun an d'Pensioun gaangen an e Wiessel komm ass. Mir si lo wierklech zu enger grousser Ekipp gewuess, wat immens flott ass an ech och lo mat Freed schaffe komme kann. Doriwwer war ech am Ufank leider net hat, well ech mech Net wuel gefillt hunn. Haut si vun den 39 Leit am Service de garde 12 Fraen. D'Aufgabeberäicher sinn déi selwecht, onofhängeg vum Geschlecht vum Personal. Ech maachen déi selwecht Aarbecht wéi meng männlech Aarbechtskolleegen an et ass och net, dat ech elo wëll eng Fra sinn. bevorzugt ginn oder esou, mir sinn alleguerte gläichgestallt, kann ech elo soen, vu mengem Beruff. Wéi et elo natierlech an aner Beruffer ass, kann ech elo net da soen.
Eng Léier an der Karosserie, dofir huet sech d'Lily Bredimus virun zwee Joer entscheet. Hues du eppes fir mech? A wann s de fäerdeg bass, da méchs de nei Reitblock, wéi elo, wat? Autoe sinn hir Passioun, Hobby an elo och Beruff. Hir gefält, dass si e Beruff ka léieren, deen net jidderee kann an et hir am Privaten och eppes bréngt. Dass ech dat selwer ka léieren, dass ech selwer eens ginn an wann ech e Problem zemools, well ech dann halt en ale Japaner fueren an déi scho bekannt sinn, ze raschten, da kann ech de Problem selwer léisen.

An dat ass, dat ass den Cliché op eis, Ouh, dës Fraenhänn, déi sinn nach schéi propper duerch d'Neel, déi si gefierft. An dat war dat, déi éischt Fro, wou ech gestallt hunn. An da waren se all scho sou, Hm, okay, mol kucken, wat dorauser gëtt. Hir Aarbecht iwwerzeegt an d'nächst Joer wäert si d'Meeschterprüfung maachen. Et giffe keng Desavantagë ginn, als Fra dëse Beruff ze maachen. Hir Hänn wären esouguer en Avantage. Mäi gréisste Virdeel ass, well ech als Framënsch kleng Hänn hunn, komm ech iwwerall hin. Dat heescht, meeschtens wann hei iergend eppes iergendwou hänkt, dann heescht et, Lilly, komm mol hinner, ech brauch deng kleng Hänn. Dat ass elo den eenzege Virdeel als Framënsch, mee soss fannen ech ass awer alles gläich, vun och vun Kraaft oder vu wat och ëmmer. Ech soen ëmmer, et muss een net esou ausgesinn, fir datt een, ech weess net, eng Mall packt. Donc là, tu vois, par exemple, tu vois, toute la face avant, elle a cassé, elle a tapé, tu vois, elle a cassé toutes les prises là. Startschwieregkeeten an hirem Beruff, just duerch de Fait, datt se eng Fra ass, hat si keng. Ok, d'Leit hunn zwar ëmmer erstaunt dra gekuckt, mee déi waren, fannen ech, méi erstaunt, datt ech schonn eng Première hätt an datt ech awer nach eng Léier dobäi man, wéi datt ech als Framënsch do rakommen.
Zeréck op den Härebierg, wou d'Leutnant Colonel Weinzepfel momentan vill Schantecher koordinéiert. Dat heescht, déi bleiwen och hei iwwerflächlech hei, ne? Déi bleiwen och iwwerflächlech. Ok.
Freed um Sport a Scouten, kombinéiert mat hirem Grousspapp, dee schonn an der Arméi war a vill dovunner gezielt huet, Dat huet alles dozou bäigedroen, datt si de Wee an d'Arméi fonnt huet. Dat heiten ass hire Beruffsalldag a Friddenszäiten. De Gedanken, als Fra a Mamm un d'Front ze mussen, giff allerdéngs zum Beruff gehéieren. Ech wosst jo, datt een dann zu all Moment kinnt geruff ginn. Ech war jo och och am Ausland a Missiounen. Och och mat Kanner sinn ech och an d'Ausland gaangen. Dat heescht, dat ass säi Beruff, et sief een deen jo dofir eraus, ne? Et ginn aner Beruffer, wou och Fraen zu all Moment mussen disponibel sinn. Wann ech nach un de Covid denken, un d'Infirmièren, déi déi Dag an Nuecht geschafft hunn, déi waren och net bei der Famill. Dat heescht, wa muss een natierlech och d'Garantie hunn, datt doheem de Partner hëlleft. A wann dat de Fall ass, da mécht een dat selwecht wéi seng Kollegen.
Zweemol war si am Afghanistan stationéiert, enger Plaz, wou ee realiséiert, Dass d'Gläichstellung tëschent Fra a Mann keng weltwäit Normalitéit ass. Ech war ëmmer frou am Afghanistan, wann awer déi eng oder déi aner Fra et fäerdeg bruecht huet, op Posten ze sëtzen a wou mer mat hinnen a Kontakt komm sinn. Mä jo, do realiséiert een, datt et net iwwerall d'selwecht ass an datt net d'Fraen iwwerall déi selwecht Chancen hunn. Fraen a sougenannte Männerberuffer gehéieren zu Lëtzebuerg zur Realitéit. Ma wat hautdesdaags hei am Land normal ass, ass weltwäit nach laang net de Fall.
An op der ganzer Welt sinn haut dofir och d'Leit op d'Strooss gaang, fir d'Rechter vun de Fraen ze demonstréieren, deels zu Zéngdausenden, sou wéi hei zu Paräis a Frankräich oder och nach an Indonesien zu Jakarta, awer och an deene Länner, wou et fir Fraen aktuell ganz schlëmm Zoustänn sinn, wéi an Afghanistan. Och do gouf manifestéiert. wat liewensgeféierlech ass. Nach ëmmer ginn et ze vill esou Plazen op der Welt. Kierperlech oder sexuell Gewalt ass do un der Dagesuerdnung, oder och nach Mënschenhandel, an esouguer wou déi medezinesch Grondversuergung no engem Accouchement net garantéiert ass. Bei der UN-Fraerechtskommissioun goufen op eben dës schro Verstéiss higewisen. De Generalsekretär Antonio Guterres huet dann och nach eemol betount, datt et a punkto geschlechterspezifesch Diskriminéierung leider nees grouss Réckschléi géif. Soyons clairs, les cadres internationaux ne sont pas adaptés aux besoins et aspirations des femmes et des filles du monde. Il est grand temps de les changer.
Jo, och hei zu Lëtzebuerg sinn haut trotz dem Wieder vill Leit solidaresch op d'Strooss gaang. Dat bei der Marche féministe. Spéider méi dozou am Journal. Mir maache lo eng kleng Paus an duerno geheie mer e puer Klatzen, awer wuel keng méi aus Schnéi. Bis direkt.

manner Verbrauch, mee et ass trotzdem gutt en net grad all Kéier ze benotzen. De Renault Captur E-Tech Full Hybrid, bis zu 40 Prozent manner Verbrauch. Am Mäerz kritt Dir schonn e Renault Captur als Bensinner vun 169 Euro de Mount un an exzeptionell Konditiounen op der ganzer Gamme vu Renault. Porte ouverte Samschdes den 18.
Fir déi eng ass Sammelen en Hobby, fir anerer eng richteg Passioun. All Woch presentéiere mer Iech eng aussergewéinlech Kollekte. Exzeptioun an déi Persoun, déi hannert esou enger exzeptioneller Pressioun steet. Ëmmer Donneschdes kuerz virum Journal.
De Moien ass esou munchereen iwwerrascht ginn, wéi en aus der Fënster gekuckt huet. Am Éislek war et schonn gëschter Owend lassgaang. Esou géint 9 Auer huet d'Statioun vun der ASTA zu Reiler, déi éischte Flacke registréiert. D'Wiederstatioun hei an der Stad um Pescator huet allerdéngs réischt de Moie géint hallwer 8 deen éischte Schnéi gemooss. D'Temperature sinn dunn allerdéngs och séier nees geklomm, soudatt de Schnéi a Reen iwwergaangen ass. Hei an der Stad sinn am Ganze 4 Zentimeter gemooss gi vun deenen een elo. Näischt méi gesäit. Am Norden awer ass nach eppes bliwwe vun den ëmmerhin 14 Zentimeter, déi gefall waren. Et goufen dunn och zolidd Perturbatiounen am Beruffstrafic, och Accidenter, ma nawell goufen et och vill Motiver, wéi mer hei gesinn. Jo, souguer deen een oder anere Schnéimännchen ass dobäi entstanen. Mee dee wäissen Tapis war eben net vu laanger Dauer. An der Nuecht wäert et nees méi schneien, dofir awer och reenen. An, nee, et wäert net méi schneien, dofir awer reenen. An och anstänneg Blosen, mat Wandspëtzen tëscht 70 an 90 Kilometer an der Stonn. Alles am Detail, dat verréit iech herno d'Valérie an der Meteo. An da komme mer elo bei e Sport, dee villäicht e bëssen a Vergiessenheet geroden ass, an deen awer och mat ville Virurteeler ze kämpfen huet. Vu Bopesport bis datt de Patt genee sou wichteg ass wéi d'Klatzen ze geheien, se kréien der dacks ze héieren, d'Lëtzebuerger Keelespiller. Ma et sollt ee se net ënnerschätzen. Lëtzebuerg steet weltwäit op zweeter Plaz an huet schonn 49 Welt an Europameeschtertitele mat heem bruecht. D'Lisa Jentsch huet sech d'Keelespille méi genee ugekuckt a wollt och wëssen, wat den Ënnerscheed tëscht dem nationalen an dem Sportkeelen ass. Eng Bunn, eng Klatz, néng Keelen a lass geet et! Fir dat nationaalt Keele kennenzeléieren, hu mir Rendez-vous mam Nationalspiller Luca Wolter. Hei zu Reckeng un der Mess leien d'Bunne vu sengem Veräin Bieles 2000. Virun 13 Joer stoung hien eng éischte Kéier op enger Keelebunn an ass zanterdeem net méi dovun ewechkomm. Mëttlerweil zielt hien zu engem vun deene beschten Nowuesspiller hei am Land. Et ass en interessante Sport, et ass Prezitioun wou s de brauchs, Konzentratioun, däers awer quasi keng Feeler erlaben an dat ass de Reiz drunner wéi drun ze bleiwen an natierlech wann s de gutt an enger gudder Ekipp bass déi zesummen hält. Dat trëfft nach méi. Am nationale Keelen huet all Veräin séng Bunnen an engem Bistro. Den Heemvirdeel bei engem Match ass dobäi enorm, dat well all Bunn e bëssen anescht ass an d'Auswäertsekipp just eng Stonn virum Match Zäit huet op der jeeweileger Bunn ze trainéieren. Auswäertsbunnen ass wichteg, dass de Bunn direkt léiert kennen. Déi meescht Bunnen, do hu mer een Ekipp wou déi Bunn scho kennt, déi weess ongeféier, aha déi geet sou, déi muss sou spillen. Dat ass emmer e grousse Virdeel den ass een hues déi d'Bunne kennt an wann s de d'Bunn nach gutt geréits kanns de nach déi aner Leit vun denger Ekipp Tipps ginn. Gespillt gëtt an zwou Ekippe vu 6 Leit. De Match ass opgedeelt op 8 Partië mat jeeweils 3 Wërf pro Ekipp a pro Worf kann all Spiller aus der Ekipp zwou Klatze geheien. Lénks ass d'Heemekipp a riets ass d'Auswäertsekipp. Hei ass den éischte Wurf wou mer spillen. An dann gëtt den nächste Wouf gëtt dann d'Auswäertekipp fir den nächste Wouf an dann ëmmer esou weider gëtt dat zesummegerechent an dann wem meescht Kéilen huet kritt dann e Punkt. An der véierter an der leschter Partie spillt jiddereen eenzel, 6 Klatze gëtt dann zesummegerechent an dann d'Resultat, de Beschte kritt dann e Punkt. An de Plus gëtt dann déi all Punkte zesumme gerechent an jo, et laacht Null. Beim Luca louch et an der Famill. Säi Brudder, säi Papp a säi Grousspapp konnte sech scho fir d'Keele begeeschteren. Sou ass aus engem Hobby eng Passioun ginn an en Éiergäiz hat hie gepaakt. A wéi wäit dat hie bruecht huet, weist hien eis zu Péiteng am Keelenzenter um Training vum Sportkeelen. D'Tenue ass hei eng aner an och soss ginn et Ënnerscheeder. Anescht ewéi am Nationale spillt een net nëmmen zwou Klatzen a geet sech da sëtze fir säin nächsten Tour ofzewaarden, ma ganzer 120 Klatzen opgedeelt op véier Bunnen. Et ass ustrengend, du brauchs e ganze Kierper dofir, et geet vill un d'Beemuskelen. Och un d'Äerm. De Keelesport ass kierperlech ustrengend, eppes wat sech vill Leit net kënne virstellen an dofir de Cliché Bopesport zu Onrecht existéiert. Villäicht och dowéinst verléiert de Sport ëmmer méi u Popularitéit. De Chris Fuchs ass Jugendtrainer a weess wéi schwéier et ass Nowuesspiller ze fannen. Leider geet vu Joer zu Joer ginn d'Lizenzen zréck. Ech mengen et ass och eng ganz, jo wéi soll ech soen, eng eeler. eeler Leit déi spillen an jo mussen halt kucken dat déi Jonk och e bëssen op Bunn kommen dann dann hält dat och méi laang mee dat ass ëmmer méi schwéier well et ginn och aner Sportaarten wéi Fussball, Basket do ass dat ëmmer méi schwéier. Fir d'Leit iwwerhat emol fir de Sport ze begeeschteren ass eng Saach, fir d'Spiller dann och wierklech bei der Staang ze halen nach eng aner. Laang no vir drécken an net zwéngen well du zwéngs se extrem, hues einfach Poppelaacht. D'Federatioun bedauert, datt vun hire 4.500 Memberen Ufank der achtzeger Joren nëmmen nach eng 1.800 iwwereg bliwwe sinn. Ëmmerhin huet d'Qualitéit vun de Spiller net dorënner gelidden.
Lëtzebuerg steet am Keelesport ganz gutt do. Ech menge mir sinn d'Nummer zwee op der Welt. Mir hu ganz vill Weltmeeschtertitele. Mir hunn am Moment am Ganzen Wa mer Welt an Europameeschtertitele kucken, bei eis an der Federatioun hu mer 49 Titele gemeet bis elo. Dat ass, ech mengen, eng ganz gutt Bilanz. An ech mengen, déi nächst Joren, déi sinn am Fong och nach ëmmer ganz, wou mer ganz optimistesch sinn, dass do nach e bëssen derbäi kënnt.
Dat heite sinn d'Spiller aus der héchster Divisioun am Sport Kielen. Grad gesi mer eng wichteg Partie am Kampf ëm de Championstitel. Direkt fält op, dass hei vill Néngter falen. Op dësem Niveau brauch et Präzisioun, Konzentratioun a virun allem Erfarung. Proper Klatze geheien, dat brauch e puer Joer. Et ass net wéi am Fussball, wou s de am éischten Training gees an en dräit e Gol schéiss. Beim Keelen kriss de dräit am Ufank, den Linkter huet e puer Chancë, jo, ass gutt, mee. Déi puer néintereneen, fënnef, sechs Stéck, sechs, siwe Stéck, dat ass, dat wäert een no e puer Joer.
Fir Fortschrëtter ze gesinn, brauch et Gedold an Übung. Hei ass et d'Aufgab vum Trainer fir d'Spiller ze motivéieren a bei der Staang ze halen. Fir d'Toppspiller, déi dobäi bleiwen, ass et wichteg och Erfarung am Ausland ze sammelen. Den Niveau hei ass och nawell net schlecht. Mee wann een, ech mengen, ee gewëssenen Niveau huet, wéi zum Beispill de Luka oder nach puer anerer, déi wëlls de dann och fërderen. Déi ginn dann och an Däitschland spillen. Do léiert ee menger Meenung no zimmlech vill méi bäi. Mee den Niveau hei am Land ass och zimmlech gutt. Also bis dat ee prett ass fir an Däitschland, kann een hei awer och wierklech Laang spillen.
De Luca ass op dësem Niveau ukomm an huet sech dofir entscheet fir d'Sportkeelen op Tréier an e Veräin ze goen. Duerch Zoufall huet hien e Flyer gesinn, dass déi däitsch Ekipp Jugendspiller sicht an dorops hin seng Chance ergraff. Du kënns do méi wäit, du hues do quasi all Woch ee Match an no der Saison hues du nach Meeschterschaften, du hues dann Rheinland-Pfalz, du hues dann d'Elfmeeschterschaften, am Summer ass d'Weltmeeschterschaft. An du spills fir méi. An hei a Lëtzebuerg spills du leider nëmmen eemol de Mount ee Match an da kënns de net esou wäit wéi an Däitschland. Duerch säin Engagement a seng konstant gutt Leeschtung vertrëtt hie säi Land elo iwwer d'Grenz eraus an huet schonn déi eng oder aner Medail mat heem bruecht. Eemol Gold op der Jugendweltmeeschterschaft 2019 an eemol als Vize-Jugendweltmeeschter am Tandem. Et bedeit mir ganz vill fir Lëtzebuerg sou unzetrieden. Dat ass eng grouss Éier. Lëtzebuerg huet scho vill Modelle mat heem bruecht an ech wëll och sou een dobäi sinn. Vill Modelle mat heem bruecht, mee ech wëll der nach méi wéi Lëtzebuerg matbréngen. De Luca huet Blutt gelaakt a wëll nach vill méi wäit kommen. En Nowuesspiller, dee sech säi Wee erop erkämpft huet a vun dee mir wuel nach méi dacks wäerten héieren. An hoffentlech loosse sech nach genuch aner Nowuesspiller zum Keele motivéieren, dass Lëtzebuerg seng Éier weider verdeedege kann.
Jo, mol gespaant wéini den 50 ste Meeschtertitel da kënnt an der Nuecht op e Méindeg. Do gëtt et op all Fall och nees spannend, well dann ass nämlech d'Oscar-Zeremonie. Muer gehéiere mer e Bléck op d'Preparatioune. Och fir d'Lëtzebuerger op der Plaz, wëll an der Kategorie Beschte Kuerzfilm ass The Red Suitcase nominéiert, wou et ëm d'Fräiheet vun de Frae geet. An do treffe mer ënner anerem de Realisateur an d'Haaptactrice. Dozou méi muer, well dat war et fir de Magasinn vun haut. Hei geet et elo weider mam Journal a mam Raphaël Dickes. An domat vu menger Säit nach e schéinen Owend gewënscht. Äddi.
De Magasinn gouf Iech presentéiert vu wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Hello Fresh Meal Kits, alles wat dir braucht fir richteg gutt ze kachen, bei iech heem geliwwert. Bestellt elo op hellofresh.lu.
Waat ass mam Schneeke geschitt? Lecker ass net méi erlaabt. Knätschen, just nach eng Gewunnecht. Net wann et no eis geet, well wa Langweil opkënnt, kënnt Fanta an d'Spill. Schneeke mécht Spaass!
Zu Paräis konnten d'Bayern sech mat 1-0 duerchsetzen. Den Owend wëllt de PSG mam Weltfuttballer Lionel Messi dëst Resultat nach zu senge Gonschten dréinen. D'UEFA Champions League Aachtelsfinall tëscht Bayern München a Paris Saint-Germain, live mat Lëtzebuerger Commentairen an Analysen, den Owend vu véirel fir 9 un op rtl zwee.
Dëse Match gëtt Iech presentéiert vu FedEx an Oppo, den offiziellen UEFA Champions League Sponsoren.